Central Lairam, Lawngtlai the Lairam Times min in nan kut kan in tlaih hna. Zarhkhat chung thawngpang dawi chimnak kan ngeih lai caah dihdong tiang rak kan ngai cio ding in kan sawm hna. Thawngchimtu Mansung Tluang Kheng Dawt. Salen khua ah inn i duahpiaknak a chuak. East Lairam, Thantlang Bual peng, Salen khua ah thonghnih le kunlili vaupi i hleiruk zinglei suimilam pathum hrawngah khuami inn pali cu aho ti hngal lomi nih an tuahpiak hna tiah thawng an theih. Khuami pakhat nih zinglei suimilam pathum hrawngah saya bawi ṭha bik Pu Ṭha Bik Pu Ṭial Ceu Uk Pu Hrang Lian Thang inn hna cu aho ti fianghlang in hngalh lomi nih an ruahpiak hna. Inn tangin ruah hram an thawk i inn ngeitu nih thawng an theih in an hmih manh. Inn kangh taktaknak cu a chuak lo. Inn pakhat cu an facang chiahnak tiang an ruahpiak hna i vanṭhat ah a tlaih manh hlan ah an hmih manh tiah an chim. Ralzaam inn hna zong thla tampi chung zaanchiar lunglehtling in an chehpiak hna. Asinain minung taktak aho set a si fianghlangin hngalh fian an si rih lo, tiah a chimchap. Salem khua ah bu pakhat anmah chung lila i hmuh thiam lonak a chuah caah kaphnih in an um i innlam i fanhnak le biakinn kong tiangah i hmuh thiam lonak a um i pengtlang i ṭhithruainak le Khrihfabu lei zong nih an remh kho rih hna lo tiah kan theih. Siaha district ah motor i lehnak in East Laimi pakhat nunnak a liam. West Mararam siaha district Lungun khua lawlh Bawinu tiva pawngah pickup motor cu thonghnih kul le li vaupi ni hleithum zaan suimilam pasarih hrawngah ai let i East Lairam vuangtu khuami Pu Zet Mang Cung cu a nunnak a liam tiah kan theih. Khuami pakhat nih pickup motor ahhin minung sawm leng kanmah vuangtu khuami lawngte an i cit hna. Ngakchia tete zong an i tel. Hliam an tuar hna. Pu Zek Mang Cung cu Thonghnih kulili vaupi nihlei ah a chuahkehnak vuangtu khua ah vui a si tiah a chim. Zophei Idol Organizing Board nih cun Pu Zek Mang Cung hi bia le hla a thiam tukmi a si i a dam chung caan tawi te ah Zophei hla ṭhaṭha zong a kan phuahpiak. Zophei Idol thonghnih hleithum thimsawng zong kha amah phuahmi a si. Hi bantukin ruah lopi in ngaihchiatnak thawngpang kan theihmi hi Zophei Idol chungkhar caah lungfak tuk a si i a har kan ti. A thih caan zat lo ah a kan linhtak tiah vuangtu khuatlang lawng si loin kan Zophei ram caah sunghnak a ngan tukmi a si. Cung khuazingtu nih a kaltak mi a nupi fanau chungkhat vialte le vuangtu khuami cungah hnangamnak um ko seh ti hi kannih kan thlacamnak a si tiah Zophei Idol Organizing Board nih an ngaihchiatnak an langhter. CY le Kumpuan Committee nih Arakan ramkulh ah thil kua ti lo dingin an thanh. Myanmar ramchung buai ruangah tulio hi Mizoram hmun tampi ah Rakhine le Arakan ramkulh Myanmar ramchung ah petrol, diesel le nifa eidin thilri tampi luhpi a si. Kan ram chung ah Myanmar, Manipur, Bangladesh rambuai ruangah ralzam tampi an phang i nichiar eidin a herh tuk. cuahmah lioah kan ram chungin thilri tampi lak a si caah mizapi nih harnak an ton thoknik cang. Thil a tlung ciami kong zong tuaktan in thilri phur hna, motor ngeitu le driver hna caah hin a him fawn lo. Cucaah thonghnih le kuleli vaupi nihleiruk thokin bia nolh a um hlan chung cu Lawngtlai District leng le Lawngtlai District chungin Lawngtlai District palin Myanmar ram chungah thilri a kuami vialte hna nih kua ti lo dingin Sihuai le Kumpuan Committee nih kan in nawl hna. Kan ram le miphun himnak ding a si ti hngalh in hi nawlnak hi biapi ah chiah dingin Sihuai le Kumpuan Committee nih mizapi kan in nawl hna tiah siihawi le kumpuan committee nih mizapi sinah thanhnak an tuah. Central Lairam, Lawngtlai in Myanmar ram, Arakan ramkulh ah thillut tam ruangah joint committee meeting tuah in biakhiah. Kum tonghnih le kuleli vaupi nihlei nga zanlei suimilam pakhat ah Central Lairam Khualipi Lawngtlai CY le Office ah Central Young Lai Association kumpuan Committee hruainak tangah Siwai le Kumpuan, Lawngtlai District Legal Authority, LADC Revenue Department le Lawngtlai District Consumer Protection Association hna cu a biapi ngaimi Joint Committee Meeting an ngei tiah kan theih. Hi Joint Committee Meeting nih bia an khiahmi cu Myanmar ram chungah diesel le petrol luhpi kongkau, Lawngtlai khuachung ah petrol pumh pali kan ngeihmi le South Bungtlang ah kan ngeihmi hi Lawngtlai District khuasa mizapi caah santlai a si lio ah petrol le diesel fuel tampi Myanmar ram lei ah nichiar in zuar a si caah Lawngtlai District mizapi nih harnak an ton cuahmah lio a si. Joint Committee meeting nih cun Hi kong hi biatak tein a ruah hnu ah a tanglei bantukin DCSO Lawngtlai District sinah caṭial sisehlaw hma kan lakpiak hna seh tiah bia an khiah. Cu an biakhiahmi cu pakhatnak petrol pumh lei in diesel le petrol black in zuars ti hlah seh. A pahnihnak ah Lawngtlai District mizapi caah petrol le diesel free in cawk ding a um khawh peng nakhnga A pathumnak, pumpak minung pakhat sinah petrol le diesel tampipi in voikhat ah zuar si hlah seh. Pumpak nih cawk khawh zat dingin rikhiahnak tuah siseh. Cun petrol pump ah zeitik caan paoh ah diesel le petrol liter singthum um zungzal dingin hmalak siseh. Myanmar ram chungah essential commodities luhpi kawmkau, Lawngtlai khuapi chung dawr kip le Lawngtlai district leng in mizapi nih kan nitin herh hai essential commodities tampipi nitin in Myanmar lei ah zuar le kuat a si tawnmi nih Lawngtlai district mizapi caah harsatnak ngan ngai a chuahpi khawh caah Joint Committee meeting nih cun hi kongkau hi ruah ciammam in a ruah hnu i biakhiahmi cu Deputy Commissioner Lawngtlai sinah hi bantuk hin malangpi dingin chuahpi siseh a pakhatnak ah Lai Autonomous District Council lei in trade license nei loin district lenglei in Lawngtlai khuapi in essential commodities Myanmar lei ah a zuar tawntu kherhlai in hremnak pek si hna seh. A pahnihnak, Taxation Department LADC ah rianṭuan hna nih Essential Commodities phur motor lut checking rian ṭha tein an ṭuan khawh nakhnga hmalak siseh. A pathumnak ah, Essential Commodities Myanmar lei ah zuarthlai a si tawn caah Lungtlai khuapi chung dawr ngak nih an thil man an kaiter nakhnga lo palinak Essential Commodities thilri phur motor an thilri law ding le an law ding dingin Lawngtlai khuapi chungah traffic flowing hna hnawh lo dingin hmalak siseh. Cun hi bantuk hin lairel a si fawn. Pakhatnak, Essential Commodities Myanmar lei ah phurhnak MZ07 registration motor a ngei le vehicle owner Lawngtlai district chungah um lo cu hman a si lonak hnga hmalak siseh. Lawngtlai District Truck Owner Association, Lawngtlai District Tripper Owner Association le Lawngtlai District Pickup Owner Association hna sinah hi bantuk hin nawlnak tuah siseh. Pahnihnak ah Essential Commodities Lawngtlai District leng in rak lut le Myanmar lei ah phurh le kalpi ding vehicle entry le exit passing checking riantuan ding in CY le kumpuan LADC Revenue Department, LADC Taxation Department le AOC sang khenh an si. Pathumnak, LADC Revenue Department nih Essential Commodities District lenglei ah phurh dingin an hman ding exit passing checking format tuah siseh, exit passing checking format catlap ngei loin thilri chuak paoh cu tlaih le hrem zungzal si hna seh tiah bia an khiah. CYMA nih an hmun ram chung i Chin hrinsor ralzam nih zuh ding phung pariat a chuah. Central Tiangmizaw Association nih cun an ram chung i Chin hrinsor ralzam hna nih zuh dingmi le theih dingmi phung pariat cu thonghnih kulili vaupi ni hleiriat ah an thanh. Cu an thanhmi cu pakhatnak ah Mizoram chungah Myanmar, Bangladesh le Manipur Chin hrinfa unau nunhimnak kawl in a rak lutmi hna nih Mizoram an um chungah ram phung le khuatlang le lairelnak an zulh ding a si. Ram le khuatlang duh lo ning in an um ding a si lo. A pahnihnak ah, ralzam hna hi cozah le khuatlang duh lo chawlehnak le rithaisi he an i pehtlai ding a si lo. Khuaram caah mi hnahnok si lo ding. A pathumnak ah, ralzam hna nih cozah theihpinak le siannak tel lo cun ram le inn an ngeih khawh lo caah hi bantukin ram le inn ngeih aa timmi an um ahcun yma nih theihpinak ca ṭialpiak kho hna lai lo. A palinak ah inn le dawr hlan kongkau ah mi nih an hlan liomi nak man tam deuh in hlan lo ding. A panganak ah Myanmar le Bangladesh in ralzaam a rak lutmi hna hi India ram misa an si lo caah India khuarammi lawng nih ngeih khawhmi voters ID, adon card, birth certificate, tribal certificate, residential certificate le driving license, vehicle registration etc. ngeih timh in hmalak an timh ding a si lo. Paruknak Phung nih a awnh lomi chawlehnak le rithaisii dawhnak ah a si khawh chungin cozah le khuatlang an ṭuanpi ding a si. A pasarihnak ah, ralzaam hna hi ralzaam an si bantukin an duhnak hmun paohah i ṭhialkam lo dingin an umnak hmun te ah um peng dingin duhpiak an si. A pariatnak ah branch le group le sub-headquarters yma hna nih mah le ramchung cio ah ralzaam dirhmun kherhlai in zohthlir ding ruahchan a si. Kan unau hna an si bantukin bawmhchanh an hauh ahcun bawmhchanh ding an si tiah Central Young Mizo Association nih cun ca cathanh an tuah. Tuzarh kan thawngchimnak cu hi vialte a si rih i a zohtu le a ngaitu hna nan dihlak cungah kan i lawm. Hmaizarh ah kan i tong ṭhan te hna lai.